Nti ɔno policy a ɔde baeɛ no ɛyɛ mmiɛnsa. Okay. Mɛka sɛ baako yɛ baako yɛ school ɛna baako yɛ baako yɛ prison ɛna baako yɛ church. Nneɛma mmiɛnsa wei na ɔde aba asaase yi so yi a ɔde daadaa nnipa a na ɔde nnipa ɛrekɔ sɛyɛ mu. Nti mepɛ sɛ nnipa adwene nkɔ calculation bi a mebɛka no wɔ ha sei. Okay. Wohwɛ wohwɛ prison a wahu wohwɛ prison a spellings no ɛyɛ sɛ sleta west prison saa wohwɛ church so a sɛ sleta west okay ɛna wohwɛ school a ɛyɛ sɛ sleta west nti ai woyɛ sure ɛyɛ saa pɛpɛpɛ me me nana sɛ wafiri m baabi a wɔ no ɔsu ɔka kyerɛ me maame sɛ ne bɔne ɔt menka nkyerɛ me maame sɛ bɔne a ɔtim no ɔngyae oyi ne ho adi kyerɛ m da biara me nana ba me wohu sɛ ɔda gya mu hwɛ na wokɛn papa ɛyɛ nokorɛ papa ma menka nnaada o

Ahwɛ no ara a wɔde yɛ enchantment frɛ nipa no yɛ black mirror. Saa black mirror no yɛ so yɛ so na da bi a yɛ hwɛ anim yi. Ɛna ɛna wɔn de ayɛ fon anim no. Wɔn de ayɛ fon no. Nyɛ ne honam ne mogya. na anya yɛne wiase yi esum mu atumfoɔ. Ne sɛ nti, w'ani bɛda hɔ na wahwɛ w'abrabɔ yie, na watutu w'anammɔn nso yie, na obi amfa wo anyɛ hanam amma ne se. Medi kan ka kyerɛ wo sɛ, onipa bi a ɔte wiase na ɔse hwee nni hɔ no, wafa ne ho adwen. I'm telling you, do not be deceived. Mma obi mfa atesɛm ne anansesɛm nwia w'adwene. Na nea ɔno te hɔ se Nyame nni hɔ no, ɔno ɔde pra ne ho. Wonim nea obi yɛ no anadwo? Obi nna anadwo, obi da asieeɛ. Obi yɛ nneɛma no mogya, amanfoɔ yɛ nneɛma. Nti sɛ wote hɔ na wonni ani na wɔma obi daadaa sɛ hwii ne hɔ na wogye di a, menim nipa koro a woyɛ wɔ wiase. Biribi wɔ hɔ. Nti sɛ wobɛsom Nyame a na wasom no yie, wobɛsom bonsam a na wasom no yie. Mmom mfo anikan nnante asase so na wiase nhu. Me din de Mini Sake Blessing. Ɛnɛ yɛne abɛɛmuwa a ɛnɛ social media ɔma to din sɛ akwadaa nyame ɛwɔ fie ha sei. Ne din de Ata. Ɔyɛ dɔmani. Na nneɛma akwara wei yi Yakopɔn yiyi kyerɛ no no abusua ano ɔden. Ɛnora a me amene ne na ɛda adan mu. Ne ne ne wɔ fie. Ɛnora yɛ ama no ankɔda hotel. Na mebisa bisa ne nsɛm. na masɔ akwadaa yi adwene ahwɛ. Nipa bi ntumi nyɛ biribi ne sɛ ɔde firi soro ama no. Nansa na nnɛ ɔbɛkasa no, mene kan ka asɛm wei, sɛ wotie na woyɛ bono ni, wofiri sunyan, woyɛ bono ni, tie asɛm a meka yi. Adeɛ bi wɔ hɔnom a ɛtwa sɛ yɛka. Sometimes wonim sɛ bono ma mu ha, nipa titire bebree na wɔfiri bono ha. Nanso Ɛnam sɛ support a wɔnya nti, yɛnte wɔn nka. Obi kura ɔnom a Nyame pagya na ɔnkae po sɛ ɔbɛsan aba n'akyi bio. Yɛ papa Bishop Owusu Tebiri, yɛnim sɛ fubon ha yi ara na ofiri. Nyame use no mightily. We have great people here but ɛden sɛ sɛbe bonofoɔ yɛne a yɛbɛ support yɛ deɛ ne yɛbɛ kuta yɛ deɛ ne yɛ pagya yɛ deɛ. Obi kura ho sɛ kabi mi obi kura ho sɛ bono sua ne ɛwɔ a wɔnye ndi kɔ adwuma a yɛyɛ no. But support a dodoɔ no ara mfiri bun hɔ a mfiri so yɛn ha. Ɛfiri other cities ne ade. Nti wobɛhu ara sɛ yɛasɛ sɛ yɛkuku sa ka pua ne ɛkɔ. Because wɔn a Awurade ahyira wɔn bebree wɔ bun ha there are so many gift wɔ ha. Nanso woboa yɛmpagya wo da mmom no yɛbɛbrɛ wase. Nti no sɛ woyɛ bunu ni a moma yɛhu sɛ yɛdeɛ ara no ni yɛnsom. yɛntenetene, yɛnsiesie, yɛmmɔ ho ban na ɛnyɛ nkonimdie ma yɛn na Awurade bɛhyira yɛn. Ata, akwaaba. Yeah, papa.
Bibi abɔkɔ.
Bɔkɔ paa.
Oda yie.
Oda yie.
Meda paa ba ho sɛ ɛyɛ a yɛn na Nyankopɔn adom yɛ adom wie sei no wɔ ɛyɛ a wo ntumi nda. Okay. Aha, because ɔma ohu bla ɛyɛ a ɔbɔnefoɔ no wɔde hyehyɛ anaa wɔde yɛ ne nnwuma nti saa berɛ no deɛ yɛn da yɛbɔ mpaeɛ sɛ ɛbɛyɛ a wobɛnya ho bammɔ kɛseɛ because ɔbɔnsam no ɔnam ɔbobom te sɛ gyata ɔpɛ deɛ obɛnya no ayɛ dɛn amene no nti sɛ wogyaagyaa ho deɛ obɛtumi atwi afa wo so nti tam biara no deɛ ayɛ ayɛ trae sɛ ɛbɔ mpaeɛ wow ɛnura no ɔyɛ sɛ wobɛkyerɛ Ɔbonsam ne nnwuma a ɔyɛ de daadaa nnipa ne nea ɔbonsam daadaa wiase nyinaa, na nea Awurade ayi akyerɛw no, ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ mu. Enti yɛ ɛkwan da mu, pue mu ne yɛnkɔ. Okay, Papa, meda ase bebree sɛ wama ma akwanya yi. Eh, nora na meka asɛm bi sɛ, ayi, ɔbonsam sei no, ɛnam nipa so na ɔbonsam bɛyɛ ɔbonsam, mm. but Ɛyɛ a yɛ, ɛnam sɛ wɔafiri adodoɔ no ani nti no, yɛadwene nyɛ dɛn? Hmm. Ɛnkɔ hɔ. Sɛ Nyankopɔn bɔɔ ɔsoro ne asase a ɔyɛɛ baabi sɛ Garden of Eden ɔde nipa kɔtena hɔ no, sɛ asase ɔma nipa tumi sɛ nipa ndi asase no so, afei so ɔsan ma yɛ tumi sɛ yɛmfa nto din, tumi a yɛde to din, ɛno ne Honhom Kronkron no. Nyankopɔn no, wayi adeɛ bi akyerɛ me sɛ Honhom Kronkron no, ɔte obiara mu dada. But wo tenenee abrabɔ na ɛbɛma no akanyan ne ho wɔ wo nipadua no mu. Mm-hmm. Nti, bɔnsam so no, ɛyɛ ne yɛ ase Nyankopɔn de saa tumi no de ama yɛ sɛ yɛnyɛ dɛn wiase yɛndi wiase so no. Nti, ɛyɛ yɛ na ɛma ɔno nyaa tan wɔ ɔsoro. Na Nyankopɔn nso no, deɛ wahyehyɛ no nso yɛndwiri ɛnyɛ dɛn ɛngu ɛna ɔboro Nyankopɔn nsɛm so na Nyankopɔn yɛ dɛn ɛto ne ba asase so. Nti ɔba asase so no, ɔba no wamma kwa, ɔde ne policy baae a yɛka no Satan policy a ɔde ba asase so. Ne nyinaa ne sɛ deɛ Satan policy, policy ne ah, nhyehyɛeɛ, ne nhyehyɛeɛ a ɔde agu akwan mu a ɔko tia nipa. Onim sɛ Nyankopɔn kyiri bɔne, na onim sɛ Nyankopɔn nso wɔ ayi ɔkɔsiesie baabi papa ama yɛ sɛ yɛnyɛ dɛn yɛnkɔtena hɔ, na baabi no a yɛkɔtena no asomdwoeɛ sum awerɛhoɔ ni hɔ. Nti ɔmpɛ sɛ wo no Wobɛyɛ dɛn? Wobɛkɔ ɛhɔ no bi. Ɛwɔ hɔ. Deɛ yɛbue n'ani no a ɔnhuiɛ no, ɔbɛgye ho akyinnyeɛ. Heaven no a, anaa asase foforɔ a Onyankopɔn siesie ama nnipa no, ɛwɔ hɔ. Ɛwɔ hɔ. Papa, wohu sɛ ayɛ a dodoɔ no ara ka sɛ ɛyi, ɛnyɛ heaven. Ɛyɛ heaven. Nyankopɔn no, Ɔse heaven no, yɛwɔ so many heavens wɔ hɔ. Baabi a Ɔno Ankasa wɔ no, ɛyɛ heaven. But hɔ no deɛ nyɛ nnipa tenabea. Ahaa, ɛnna ɛwɔ baabi a Ɔbɔɔ nsoromma. ne nea ɛkeka ho wɔ. Nti heavens no deɛ, yɛakyekyɛ kyɛm, ahaa, yɛakyekyɛ kyɛ heavens no. Baabi a yɛkɔ no so no, hɔ so yɛ heaven, but hɔ no yɛ nipa anaa akra tenabea a yɛyɛ kɔ tena hɔ. Hɔ no na ɔsiesie no. Saa, nti hɔ no, mma bi nka nkyerɛ wo sɛ hɔ nyɛ heaven, hɔ yɛ heaven, but ɛhɔ no akra no na ɛkɔ tena hɔ. Ɛsɛ yɛwɔ heavens bebree a ɛwɔ wiem hɔ. Saa pɛpɛɛpɛ.
Yɛntoa so.
Nti policies no yɛn nwura mu. Nti policy no a ayi bɔnsam de ba asase so ne sɛ deɛ Nyankopɔn aka sɛ menyɛ no ɔno se yɛ. Nyankopɔn se ɔmpɛ bɔne, ɔse wo pɛ bɔne yɛ bɔne no. Ne nyinaa ne sɛ ɔretwe wo de wakɔ gya mframa mu anaa daa gya no a yɛahyehyɛ ama no sɛ ɔnkɔ da mu ne nkwa nna nyinaa no. Ɔpɛ sɛ ɔmfa wo nkɔ hɔ. Nti policy a Satan de baeɛ no ɛyɛ Nyankopɔn

Fi hyia no de aba abɛdaadaa nnipa. Sɛ ɛba no sɛ mfaso a ɛwɔ sɛ wunya wɔ mu no, wunnya no saa. Saa pɛpɛɛpɛ, ɔno adi kan de abɛdaadaa wo ama wowɔ adwene akɔ ɔno ne deɛ no so. Nti ɔno policy a ɔde baeɛ no ɛyɛ mmiɛnsa. Mɛka sɛ baako yɛ sukuu, baako yɛ sukuu ɛna baako yɛ police. ɛɛ ɛɛ ɛɛ ɛɛ prison prison aha baako yɛ prison hmm. ɛna baako yɛ church nneɛma mmiɛnsa wei na ɔde aba asaase yi so yi a ɔde daadaa nipa a na ɔde nipa ɛkɔ sɛyɛ mu.
ti maame nkyerɛ mu yie kakra nti saa nneɛma mmiɛnsa a ɔbɔ so yi no ɛɛ ɔbɔnsam Ɔntumi mmɔ adeɛ. Mmom Daabi. deɛ Nyame abɔ no Saa. ɛna ɔfa sɛ ɔresɛe no. Saa. Nti ɛpɛ sɛ atiefoɔ hu na wɔte aseɛ saa. Nti nhyehyɛeɛ a wɔahyehyɛ wɔ saa beaeɛ mmiɛnsa yi mu na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ mu ma yɛhunu ɔbonsam nnwuma a ɛwɔ saa nneɛma mmiɛnsa yi mu, church, eh, na ɔse dɛn? Church, school na prison. Ɛne prison. Aha.
Okay, nti yɛmfiri aseɛ mfiri eh, school no. Okay, school no.
Wohu sɛ Nyankopɔn nimdie no, ɔbɔ, ɔbɔɔ nipa no, ɔma nipa nyansaa. Ɔma yɛ nyansaa. Nyansaa so wama, Nyankopɔn ɔmbɔ nipa mma wo nyansaa sɛ, wo no, ɔmma wo nyansaa mmorosoɔ ama wo no, woako de atia ɔno ankasa. Sɛ wate Okay. aseɛ? Okay. Mhm. Ɔno, brɔnsam na ɛbɛyɛ saa de, Nyankopɔn de ɔnyɛ saa. Ba brɔnsam, ɔno no, ɔde ne nsa aka sukuu no. ɔde ne nsa aka sukuu a yɛkɔ yi nti sukuu a nnɛ no ɔnam sukuu so anaa technology so ɛde ɛsɛe nipa sɛ wate aseɛ aha nti sukuu no yɛbɛka ne sɛ wokɔ sukuu no ɛɛ yɛwɔ subject bi wɔ hɔ koraa yɛse ɛyɛ core subject ɛyɛ mmiɛnsa yɛse wobɛkɔ sukuu no asɛ wobɛpaase akɔ wɔn anim a gye sɛ saa subject mmiɛnsa no anyɛ hwee deɛ gye sɛ wopaase aha wopaase ne nyinaa nsa na wakɔ wɔn anim mhm. saa subject no so no biara wɔ deɛ ɔyɛ Nea nti a ɔyɛ nti mepɛ sɛ nipa adwene nkɔ calculation bi a mebɛka no wɔ ase yi. Okay. Wohwɛ wohwɛ prison a wahu. Wohwɛ prison a spellings no ɛyɛ says letter west. Prison. O, saa wohwɛ okay. church so a says letter west. Okay. Ɛna wohwɛ school a ɛyɛ says letter west. Nti. Ɛɛ o yɛ sure.
Ɛɛ saa pɛpɛpɛ.
School S C H O O L. Ɛɛ ɛɛ says. Prison P R I S O N. Six, Six. ɛna church yɛ c-h-u-r-c-h six Ahan. nti Okay. ɛno no wo kɔm a in spiritual no mɛka ne sɛ ɛyɛ seesiesie six mmiɛnsa ses mmiɛnsa ɛyɛ seesiesie nyankopɔn ma ma adwen kɔɔ so no papa ɛyɛ me nwanwa papa because me meyɛ sɛ mɛkɔ skuul aba bɛyɛ lɔya anaasɛ Ɛna me no nso adwene a na ɛda me tim a mede rekɔ sukuu no, papa nka aboa sɛ wɔbɛyi su me style biara bi. Me, adwene bɛ adwene bɛ na ɛda. sɛ ohun ya deɛ me anya nɔkorɛ paa bɛfrɛ nɔkorɛ sɛ nka me nka bi koraa da because ɔno no bɔnsa na ɔmɔ certificate certificate a ɔde ma ɔno sɛ fa bu wo nua ɔmɔ certificate a wo de bɛbu wo nua sɛ wate ase ɔde challenge abɛto wiase mu challenge a ɔde abɛto wɔ ne sɛ ɔse abrabɔ Abrabɔ, Abrabɔ no so no, ɛnyɛ abrabɔ sɛ yɛyɛ ahonyadeɛ nko ara, but nnɛ no abrabɔ no abɛgyina ahonyadeɛ a nnipa yɛ dɛn ɛpɛ nti obiara obiara si so a ne maame anaasɛ ne papa de no kɔ sukuu sɛ ɔbɛyɛ a ɔno nso bɛtumi abɛyɛ agyapadeɛ a yɛka no sɛ nnipa ɛka no sɛ ɛyɛ abrabɔ ɛnyɛ ɛnyɛ no na ɛyɛ abrabɔ. Ɛdɛn na ɛyɛ abrabɔ?
Abrabɔ ne sɛ wonam Onyankopɔn kwan so. Onyankopɔn ama hu abrabɔ ne sɛ ɛyɛ mission. Wohu sɛ ɔde yɛ baa asase so yi, na ɛnyɛ mission. But Satan baa mu na ɛbɛyɛ battle between good and evil. Ɛsɛ sɛ abɛyɛ mission. Nti mission ne sɛ wobɛdidi, wobɛko, ɛ, wobɛko ma ayɛ te sɛ deɛ boɔ firi soro ɛba a, obiara piri ne ti no. Wobɛpiriw te sɛ kwan tenenee na Nyankopɔn se yɛmfa so seesei a no. wobɛyɛ dɛn wobɛnya baabi ayɛ dɛn ahyɛne anaasɛ ahenni a wobɛnya mu kwan because ɔbɔnsa n'ani abere a na ɔpɛ ɔpɛ nipa de akɔ gya nim nyankopɔn nim sɛ gya wɔ hɔ onim sɛ nya satan so nim sɛ gya yɛ dɛn ɛwɔ hɔ onim paa nti n'ani abere no papa ne ma wɔwɔ kɔgye sika dura bi sa ɔse fa wo kra ada sɛ wode wo kra anaasɛ wode obi wobɛku nipa yɛhwie mogya gu bisa nsɛ deɛ na ahunu wɔ saa mogya hwɛ gu mu anaasɛ kra na yɛgye firi amanfoɔ deɛ na ahunu So mfasoɔ ne sɛ nti a gye sɛ wode wo kra twa so ansa na ɔde sika no ama wo sɛ wate ase nti wokɔ baabi a ɛsɛ wombisa wo question a obi tumi kɔ baabi na ɔkɔgye sika bi ɔtumi ka sɛ o medeɛ sɛ woma me sika no asɛ menya mfie te sɛ bi a woma ne sika no asɛ bi a ɔnya mfie three years koraa ɔpɛ papa mɛ wo gya no gya no yɛbie so kyerɛ sɛ ɛho ntutuo no koraa no wobɛnu ɛno koraa yɛ no hu koraa wobɛnu koraa sɛ wo koraa wokɔpie ɔba hɔ no Ahaa hɔ no so no akɔyɛ sɛ yɛfrɛ no door ɛɛ door of no return wokɔ hɔ a wontumi return mba back yɛ nananom bebiree wɔ hɔ me me nana sɛ wafiri m baabi a ɔwɔ no ɔresu ɔka kyerɛ me maame sɛ ne bɔne a ɔte menka nkyerɛ me maame sɛ bɔne a ɔte mu no ɔngyae ɔyi ne ho adi kyerɛ m da biara me nana ba Ɔne ɔd wohu sɛ ɔda gya mu. o hwɛ Nea woka yi papa paa na ɛyɛ nokorɛ. papa mma menka nnaadaw. Deɛ nipa hu nyina ne su sei no wahu ayɛ a woka nipa bɛ fili sɛ ebi a wo no wo na wahu wo na wahu nti wo fa wadeɛ daabi me nso me hu a yɛka kyerɛ me sɛ me mmɔ ho dawuro ɛno ne mission Nyankopɔn de ama me sɛ deɛ ɔbɛyi akyerɛ me biara no me mmɔ ho dawuro wo paa gyidi wo paa mɛngye ndi. Enti school no yɛnkɔ wɔsi subject no. ɛyɛ three a ɛyɛ three ɛyɛ core subject a yɛwɔ yɛwɔ english ɛna mm. yɛwɔ maths ne yɛwɔ science mm-hmm. science no wokɔ mu a yɛse abɔdeɛ mu deɛ nhwehwɛmu mm-hmm. anaa abɔdeɛ mu mfimfini mu mm-hmm. nyankopɔn bɔɔyɛ no woyɛ abɔdeɛ anyɛ wo na wobɔɔ ho nyankopɔn bɔɔ no ɔnkaa sɛ bɛfefe ne n'abɔdeɛ mu bible sɛ obi nhunu ɔsɛ nyankopɔn hɔ a na ɛbɛhunu wabɔdeɛ mu Saa. Obi antumi nte Nyame ase. Saa, wo wo nte Nyame ase. Ɛna the more wobɛ try sɛ wobɛyɛ yi, bɔnsam bɛyɛ dɛn? Obɛ wia wo. Nti bɔnsam no ɔno ɔnam saa ɛyi science no so no ɛde daadaa nipa. Nti wo wɔhu, sɛ wo study a, bia wosua science akɔ akyiri paa no, ɔngye Nyankopɔn ndi. Dɛn na ɛma no ngye Nyankopɔn nni? Sɛdeɛ ɔngye Nyankopɔn nni ne sɛ, ɔno no, University, ɔmo se ɛyɛ Universe. Me nso me kɔ hyia mpɛ sɛ mebisa ɔmo nsɛ, apart from sɛ aborɔfo, ɔmo de camels kɔ soro na ɔmo kɔ ka sɛ o yɛahu Mars, yɛahu wei no, wo, woahu bi pɛn? Wonhuu bi da, sɛ woate aseɛ? Ee, Nyankopɔn abɔdeɛ, ɔwɔ deɛ ɔde ama yɛ sɛ yɛnhunu, na nna ɔwɔ deɛ ɔde ama yɛ sɛ ma yɛnyɛ dɛn? Yɛnhunu. Saa pɛpɛɛpɛ, nti wo no, ntrae sɛ Wobɛyɛ Nyankopɔn. Mat. Numbers twenty three twenty three, Ɔse, Nea Awurade ada no adie no yɛ ne mma dea, na nea wahinta no yɛ Nyankopɔn dea. Saa, saa pɛpɛɛpɛ, nti wo no ntra, ɛyɛ Nyankopɔn akyiwadeɛ o, yɛ ɔnneɛma bebree a, Satan nim sɛ ɛyɛ Nyankopɔn akyiwadeɛ, nti yɛ no koraa no, papa ɛdene, hwɛ nipa dɔm paa yɛgu wiase yi o, then time ayi ɛɛ Noah pɛ nso, na ɔmo boro nipa eight billion, na afei na nipa aduru eight billion hɔ, ɔfa nipa eight. bisa wo ho sɛ wobɛkɔ bi anaa wonkɔ bi mpɛ sɛ nipa biara a ɔretie me ana nna anɔpɛ ɔmmisa no ho sɛ abrabɔ no ɔwɔ no ɔgye di sɛ heaven ne ba ɔbɛkɔ bi anaa ɔnkɔ bi bɔnsam eh, nyankopɔn mpɛ fi ketekete bɔnsam ne pɛ fi ɔno ne ho nte sɛ wate ase ɔmpɛ eh, bɔnsam pɛ fi nyankopɔn ɔmpɛ fi nti wo no ɛsɛ wo no wotwe wo ho fi fi yɛka fi bi a nyɛ sɛ bi a wo wayɛ wo ho fi anaasɛ dɔte ana honhu mu asɛ ne meka Bɔne, woyɛ bɔne a, honhom no yɛhyɛ atare fufuo. Honhom biara, obiara hyɛ atare fufuo. Ɛyɛ na ɛpotire deɛ wobɛyɛ wɔ asase so. Nyankopɔn bie ma nima mehu ya meka sɛ ɛyi ɛɛ ɛɛ baabi a yɛfiri ba mission meka sɛ na nipa firi ba wɔ asase so no. Hɔ no obiara hyɛ atare fufuo. A ofiri hɔ ba. Ofiri hɔ ba ɔhyɛ atare fufuo. Nti deɛ wobɛyɛ no wɔ ha sei no, ɛno na ɛbɛpotire atareɛ no te sɛ wode fufuo na ɛbaeɛ. Fufuo no kyerɛ sɛ tenenee, adeɛ a ho te. So wate ase? Nti sɛ wokɔ na woba na sɛ nkekae ayɛ mu a, na kyerɛ sɛ wo ho nyɛ dɛn? Ɛnte, yɛmma ɔkwan ma wonwura hɔ. Saa? Saa pɛpɛɛpɛ. Ɛna hɔ no so a yɛwɔ no, ɔbɔnefoɔ so, ɔbɔnefoɔ nkurofoɔ so yɛ dɛn? Ɛwɔ hɔ. Nyankopɔn bie ma na obi akɔ kɔɔ so accident. Accident na akɔ kɔɔ so no, wɔba adeɛ ɛbɛkyerɛ sɛ wa, wo, ayi, mission no, wasɔ sidi no yɛ sɛ mogya ɛbɛyɛ w'ataadeɛ mu. Nti wɔn a wɔhwie mogya gu no, mogya no, ɛ, ɛ, ɛ, Ɛwɔ mo ata ɛwɔ mo atadiem nti wo koraa no wo anyɛ wo mpo bia nni hɔ bɛbu wo atɛm wowie wa bɛhu sɛ yɛɛ waa no bɛbu ho atɛm waa wogyina wa waa wobɛbu ho to wohwɛ atade no straight anyɛ bia na ɛbɛ anyɛ bia na ɛbɛdaletew wobɛkɔ straight nti saa ɛba ɛhɔ no kyerɛ mu yie ɔse baabi a nipa firi ba no wohu baabi a ɔbɔnsam so mma ɛfiri ba. Ɔmo nyinaa wɔ hɔ bi saa ɛyɛ mission yɛn nyinaa wɔ hɔ. Nti mii mi pie baayɛ no mii mi pie no na obi so akɔ ɔbi bɔnsɛm asoma obi ama no akɔyɛ mission a ɔno nso a ɔreba ne yɛbisa no sɛ deɛ nti a wawie ɔse hwɛ mataadeɛ mogyaa no ɔkɔkɔ so car accident ɛna mogyaa no mogya a ɛbɛhwie agu no ɛsɛ ɛka w'ataadeɛ mu na ɛyɛ adanseɛ sɛ mission no wayɛ dɛn wakɔ akɔyɛ wabie. Eti na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɛnyɛ nipa kan nko ara na ɛwɔ asase so. Dabi dabi bɔnsamma wɔ ha.
Bɔnsamma wɔ ha se maame ɔtamma wɔ ha maame ɔtamma wɔ ha bebree bɔnsamma papa mɛ asase wei no wahu ɛnyɛ bɛtɛ ɛnyɛ bɛtɛ even yɛwɔ nneɛma bi kura yɛyɛ ne ayi Normal life a wonim sɛ ɛma wo ɛ ebie kwan ma ɛ ahohommɔne wura wo mu yɛnim ɛ sɛ nsuo nsuo kura ayɛ a gata ayɛ a ɛtene kɔ nsuo mu yɛnhwie nsuo ngum yɛnhwie du nsuo ngum ahohom no ɔbɛ wo sɛ yɛwɔ spiritual laws wɔ papa. wo deɛ hɔ deɛ ɛbɛkɔ ɛyɛ sɛ ɛbɛgyina fɛ direction no ho Mate. eti back to school eti science na na wokyerɛ mu Yeah. wosi ɛma obi sua science kɔ akyire a Yeah. ɛma Saa nipa no, ɔnngye Nyame nni. Saa pɛpɛɛpɛ. Nti na wowura saa abɔdeɛ yɛhwɛeɛ no mu. Saa nti abɔdeɛ ɛyi nhwehwɛmu no, ɔno Nyankopɔn no, nsɛ ne mɛka sɛ ɔdeɛ ɔde ama nipa sɛ nipa nhunu mu, na ɔdeɛ yɛ ɔdeɛ ɔde ahinta. Nti deɛ ɔde ahinta no ne ɛyi ɔbɔnefoɔ no nam nipa so a ɔyɛ, wonsɛ ɔno ne ne deɛ nyinaa no sɛ ɔtane nipa o, Satan ɔtane nipa, ɔndɔ nipa.

Roma. Ɛnɛ adwuma bebree yɛde AI ɛna yɛde yɛ. Saa pɛpɛɛpɛ nti. AI yɛ ne tɛntɛntɛntɛntɛn. Saa pɛpɛɛpɛ nti.
Ɛnyɛ sɛ yɛpɛ yɛ yɛpɛ ntɛm yɛ but ne nyinaa no yɛ Nyankopɔn no ɛyɛ ayi asɛm a waka ato hɔ sɛ wiase no ɛbɛkɔ awie yi a nimdeɛ bɛdɔɔso.
bɛdɔɔso. Science no menya nteɛseɛ wɔ mu kakraa kyerɛ sɛ ɔhu sɛ sɛnea Nyame Bible sɛ Nyankopɔn na ɛbɔ awia. Saa na ɔtɔ nsuo.
Saa. Wei wei but science tumi kyerɛ kwan a fa so nsuo tɔ na ɔkyerɛ so a Nyankopɔn nsa nnim baabiara. Mm. Wɔn tumi koraa kyerɛ baabi a nipa firi baayɛ. Mm. Ebi koraa sɛ nipa ne ayɛ nnoe ɛna adeɛ ɛdeɛ ɛdeɛ kyerɛ kwan a nipa fa so nyinsɛn nyinaa. Na sɛ ɛno no wosua kɔ akyire pɛ na ɛyɛ ama wada wo te sɛ nyame bi wɔ hɔ. Saa pɛpɛpɛ.
Afi na menya hu.
Yɛ nti papa deɛ ɔno bɛka sɛ yɛ nipa yɛ nnoe no. nyankopɔn da no ase paa deɛ ɔse menka nkyerɛ nipa no sɛ wo bɛka sɛ ni ade wanya ntoboaseɛ atena ase na wabɔ wo na ɔde nkwa home agu mu na wabɛka sɛ nipa yɛ adwe a nkyɛ sɛ nyankopɔn no ne so ni mfasoɔ sɛ wate aseɛ ɛnyɛ sɛ bi anwene na ɔmo so ni mfasoɔ bisa sɛ ɛmfa na ɔmo te nimdeɛ bɛn na ɔmo wɔ Okay. sɛ wate aseɛ okay. uh-huh. sansera ne aba eh, english no nso saa pɛpɛpɛ nti ɔno no eh, bɔnsam no ɔno pɛ sɛ ɔnkyerɛ sɛ deɛ nyankopɔn abɔ biara yɛ useless nti ɔno nam nnipa so ɛrekreti eh, ɔno ara ne system hmm. ɔna yɛ ayɛ so wo a woma wo ho kwane bia bɔnsam ɔno ɔtɛ no na ɔno asene afa wo ama wo ho kwan ama no afa wo so na afei ɔde woayɛ deɛ ɔno wopɛ sɛ nti wiase yɛ ɛbɛsɛe koraa bɔnsam no ɔno ɔbɛdi kana sɛe wiase no ansa nyankopɔn no aba abɛsɛe no Nipa nipa ani ɔngye sɛ nipa ani ɔngye sɛ ɔbɛtena asase so koraa biem. Sɛ wate ase nti wiase a ɛwɔ mi nipa ebedu baabi nipa ani ɔngye koraa sɛ ɔbɛtena asase so. Saa pɛpɛɛpɛ baabi abɛsɛe. Satan na nipa so ɛyeyɛ artificial system a ɛbɛsɛe nipa ɛbɛ yɛla papa ɔdɛ hwɛ ɛyi ɛyi ɛɛ mfudeɛ ne nneɛma dɛntan hwɛ asase nnɛ koraa wodua hwee koraa ɛbɛfifiri gye sɛ ɔde fertilizer wɔn

Hmm, aha, tirinwii sei. Mhm. Tirinwii no, ɛyɛ awia no bɔ a wahu. Yɛn a yɛhu adeɛ sei no, ɛyɛ Nyankopɔn na ɛda no, me a ɔda no ɛte ma mekɔtena hɔ, ɔma mahu nti tam bi ɛpie a, ɛyɛ sɛ mekɔtena na megye ahoɔden kakra. Ne nyinaa ne sɛ, yɛ tirinwii sei no ɛyɛ antena. Antena a, sɛ awia no bɔ a, awia no ahoɔden no ɛda no ɛte de kɔ wo third eye, yɛka sɛ third eye, Nyankopɔn bue w'ani spiritual ɛyɛ wɔ third eye wɔ ase ɛyɛ kɔdeɛ ani wohu sɛ ɔbɔɔ kɔdeɛ kɔdeɛ nam wiem nti kɔdeɛ koraa no ɔgye ahoɔden no bi firi awi anim saa na ɛteɛ nti o Tirinwi no yɛ antenna.
saa ɛyɛ antenna ɛdala ti awia no ahoɔden de kɔ wo third eye no ɛno na ɔma wohu adeɛ a wohu no clear ebia adeɛ ani nso kyerɛ wohu no clear ɛnyɛ sɛ N sɛ yɛwɔ TV koraa sɛ ɛduru baabi na anim ayɛ blɛɛ. Sɛ wonnya awia no ahoɔden a, obie w'ani a wonhyɛ da nhu adeɛ no yie. Mm, Nti, ah, ti, ah, multi TV dish no wɔn de bɔ soro a. Soro ne ne nyinaa yɛ awia no ahoɔden na ehia yi. Ehu sɛ wɔn sɛ ɛyɛ network, ɔɔkye network. Ɛyɛ awia no ahoɔden o, yɛn nnipa yɛ deɛ no yɛ awia no ahoɔden, yɛ network no na awia no ahoɔden. Wei no yɛ antenna a ɛbɛkye network no de awura wo tirim ama na abɛpie wo third eye na afei abi nti biribi Nyankopɔn yi biribi kyerɛ wo ɛ wohu ne clear ɛ nkɔyɛ sɛ Nti ayi suom anaa no na ɛyɛ ku bose na TV no anim no yɛ biribi saa style pɛpɛɛpɛ bi.
saa pɛpɛɛpɛ wohu sɛ nnipa koraa no Sɛ ɛduru saa te sɛ June, July a nsuo retotɔ a, sɛ woasɛ deɛ wodi aduane koraa a woanni agorɔ a, aduane a yɛdi nya ahoɔden no, wodi koraa a woanni agorɔ a wobɛyare. Wobɛhu sɛ aduane ntumi ndigeste. Ɛhia awia no ahoɔden na ɛde ayɛ adwuma. Body no, ɛhia awia ahoɔden. Nti Nyankopɔn nim deɛ nti a ɔde yɛbɛtoo saa awia wei ase. Sɛ woate aseɛ, so wɔ mfasoɔ? Aborɔfo no ahu. Ɔmo system no yareɛ biara baeɛ a hwɛ sɛ corona baeɛ hwɛ nipa ɛɛ sɛ nka nipa bebree wu but ɛnam awia n'ahoɔden papa mɛ wote Ghana wɔ ho na sɛ wankɔ heaven a ɛte sɛ deɛ the time yɛkɔ school sɛ teacher ni bisa question ho sɛ class ɛyɛ a ne yɛwɔ obi a onim adeɛ paa ɔno koraa yɛtim bɔ n'aba so sɛ class captain nti sɛ teacher ni obebisa question a onika mmi sɛ ɔno ansa obi sɛ ɔmo a wɔn a wɔn nyɛ adeɛ no anaasɛ wɔn wɔ fam kakra no obi sɛ wɔn ɔbea ahu a na ebebisa class captain sɛ obi sɛ class class captain ne sɛ class captain ahu a n sɛ ɔbɛhwɛ wɔn ɔde wo gyina nkyɛn mhm. tam bia wɔn yɛ special mhm. nti ghana yɛ special nti wɔn a wɔte ghana ase wɔn ankɔ yɛ hwia wɔn deɛ ne yɛ special yɛde wo bɛgyina nkyɛn ne yɛde wɔn a wɔn aka ne nyinaa ase ma awie yɛn bisa ɔsɛ baabi a ndo ɔɔ wɔn bisa ɔsɛ baabi a ɔde wo bɛto yɛn deɛ no ho hia anfa ama wo. Saa.
Papa, nneɛma Nyankopɔn de ama yɛ no wahu. Me, nya, a, nya, me, baabi a gold wɔ bi a mehu. Baabi a metia bi a gold wɔ bi a mehu. Mme, ei, wei nyɛ mfidie o, wei nyɛ mfidie, wei yɛ ɛyi munumu, ɛnyɛ mfidie. Me, ba, mehu go, yɛ yɛ abusua yɛ ogo, bi na obi anim. Mekɔka kyerɛ maame sɛ, ɛyi Nyankopɔn ayi asase bi akyerɛ, yɛfrɛ ne sei. Ɔse gold wɔ yɛ abusua, adɛ ampa. Wɔfa no kɔɔ sɛ berekɔ akotu. Bɛkɔeɛ no, nipa no a ɔdi akyire no daadaa wɔn nti, wɔn abam buiɛ. Ne ma ok, ɔno ara na ɔbɛma me kwan a yɛbɛfa so. Yɛmfa bosom, yɛmfa ayi biara. Yɛ a yɛbɛkɔ hɔ akɔ akotu. Ɔse mmerɛ no nsoeɛ nti a wadi kan ayi akyerɛ me no nti, papa, ma baabi a nkɔdu wɔ ɔdɔm ankuro, kuroduan biara, mehu. Wo ho ne nyinaa.
Mɛ papa nyankopɔn nhyira wɔ ho mu ɛɛ the fucking wo nam a wo te sɛ ayi no wɔ ɔhene no papa gyae bia ntimi nyɛ ɔhwee bia ntimi nyɛ me bibia bɛsi mabrabo ma na wayi ato nti ɛsɛ wo ma ho kwan ɛnyɛ sɛ bia me nko a na bia me hunu saa de no yɛ obi no wɔ hɔ a saa hunu mu no ɔde ama ɔmo ba tɔ ɔmo adwene ne nyɛ dɛn ɛnkɔɔ so anaa tenene abrabɔ no a ɔbɛbɔ ama ho no Ɔbɛbɔ ama wo na asɔre no fon adwuma a meyɛ papa wo sɛ ɛdene sɛ fon repairing wo bɛka nɔkore ɔmo ɔmo a mo kura fon biara bɛka fon repairing adwuma ɛdene baasɛ me me de nɔkore yɛ fon repairing ho adwuma paa de na wotumi sɛ nyankopɔn honhom no wɔ asɔre wɔ me mu ɛnyɛ yize ɛnyɛ papa ɛnyɛ yize ɛne ti na fon repairing no tumi fa do papa sɛ ne nyinaa ɛkɔ nsɛm adwuma o fon a yɛkura ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛnyɛ nipa adwene yɛde yɛ fon. So wate ase? Ɛyɛ Technology twɛn a. twɛn ansa twɛn phone no nyɛ saa yɛbɛ mese direction no Yo, mmesa atwe wa bɛgyina w'akyi wate. ne ya- yɛasan aba science no na ɔrekyerɛ biribi sɛ nyankopɔn yɛ nipadua kyerɛ o na yadeɛ ntumi nwura skin no mu Saa. nti dɛn na ama skin no nnɛ yare ɛkɔ atwi kɔ brɛma ɛtumi yɛn Meda ase pii.
Ɛnɛ deɛ yɛbɛka nsɛm paa. Ae, kɔ anim. Ne nyinaa ne sɛ, Bɔnsam no, ɔno nim sɛnea ɔno dɔteɛ na Nyankopɔn de bɔɛ no, ɛnyɛ, ɛnyɛ kwakwa saa o. Nyɛ asase so dɔteɛ yi bi. Ɛn, dabi, dabi, ɛnyɛ kwakwa saa, ɛne honhom a ɛteɛ mu, yɛ, yɛ, yɛyɛ, yɛyɛ, mɛka no sɛ trillion one na ɛteɛ mu, sɛ woate aseɛ. Nti yɛ no, yɛ body no, deɛ nti a ama yadeɛ wura mu no, aborɔfo no a wɔba ha afei no, na wɔbɛto sɛ Ghana, the time, ancient, na ne yɛfrɛ no Akebuland, Wode ba yɛ Twi din mu a na kyerɛ sɛ mother of the land na garden of Eden yɛ nneɛma Nyankopɔn Ghana sei no papa gyae Nyankopɔn ani wu afo ken nani wa o nti sɛ wankɔ heaven ayɛ a deɛ deɛ Ghana fo yɛ ɛyɛ na ɛyɛ ne ya nya Yesu anim ahu n'anim a ɔde te akonwa papa nka wa wobɛ wobɛ wa wahu ayia ma wo wahu papa nka ma amunike anyɛ bi ne bɛka kyerɛ sɛ sakyera Animu ɔde ɔba na wie mmerɛ mu animu ɔde ɔba no papa mɛ nsu papa nsu saa da no no me deɛ wɔyi akyerɛ me koraa no mɛtema ne kura ne me nsu mɛ deɛ ɔyi kyerɛ me no gya ne nneɛma ɔbɛyi akyerɛ me deɛ no abufuo papa ɔde ɔba no wɔn n sɛ ma menyɛ experiment bi Wohu sɛ Saturday o, Saturday bɔ, wohu sɛ yɛse Nyankopɔn de nna nsia na ɛbɔɔ wiase, deɛ ɛtɔ so nson ɔhomeeɛ, ɛno yɛ Nyankopɔn da, nti obi a yɛbɛwo no Saturday, Saturday na ɛyɛ Nyankopɔn da but borɔnsam na ɛde ne din ayɛ dɛn? Atoto so. Satan de, sɛ din a din yɛ din. Saa pɛpɛɛpɛ, nti yɛwo, yɛwo ayi a, yɛwo wo Saturday a, wo suban, Nyankopɔn suban na ɛportray wo, wo deɛ no, Nyankopɔn, sɛdeɛ Nyankopɔn nsi teɛ no, ɛyɛ a ne su no bi wɔ wo mu. Nti bisa. Adane, Menim deɛ ɛha mo papa, metoɔ saa, me bu, me bo fuiɛ saa, menim hwee biaa nyɛɛ hwee, me bo afu, me ho saa, me sɔreɛ a, me ntaadeɛ, deɛ matotɔ nyinaa, me nneɛma, masesɛ no nyinaa kɔ guiɛ, dɛn akyi no me twaa gya to no me hyee no, me bɛ tena awurade deɛ, wohu sɛ wo bo fuiɛ, wo akɔ hye no, wo bo afu, wohu sɛ wo nneɛma, wei no kyerɛ sɛ ɔno nso ɔɔba abɛhye deɛ wayɛ dɛn, wasɛe no. Maa papa. Ɔde gyaa ba. Ɔde gyaa ba ba abɛhye deɛ ɔno ayɛ. Nti wo saa sɛtidɛfoɔ no ɛ Nyankopɔn ani wɔ yɛ ho paa. Woyɛ sɛtidɛ nua ma w'ani ngye sɛ wa abrabɔ no mu ɛden ma wo. Woyɛ sɛtidɛ nua me nim sɛtidɛfoɔ bebree. Woyɛ sɛtidɛ a wayɛ n'abrabɔ mu ɛden ma ɔyɛ Nyankopɔn nhyehyɛɛ mma w'aba mu ngu. sɛ menya nsatidee, eduru baabi a ne nneɛma mmu ayɛ dɛ, ɛyɛ no ma mekɔ nenanenam baabi no. Ba, Nyankopɔn nim sɛ ɔwɔ botae bi ma me nti ɔma mepue saa da no no. Saa na ɛteɛ. Nti papa, nnipa dwa wei sei no, wahu, aborɔfo a wɔba ha no, wɔn bɛto sɛ obi anya, yɛ, yɛtumi nyini nya bi 200, 300, ne still a wɔn ahoɔdene te wɔn nti na wɔn, ɛyɛ wɔn nwanwa. Sɛ wate ase? Nti wɔn nim sɛ wɔn baa so ne yɛ ne yɛ ayi ne yɛ ɛyi yɛ otumi te sɛ mɛmfa nsɛ abosomfoɔ yɛ ne wɔn titiri ti wɔ yi na wɔn nim sɛ nnuro no bebree a ayɛ te sɛ ahoɔden duro tuo duro no bebree yɛ nneɛma a yɛdi kɔ yɛ yam wate ase no na apeke body na apeke nti saa adeɛ a sɛ wɔn bɛnya yɛ deɛ a gye sɛ yɛ wɔn de fa yɛ nnuane a yɛyɛ dɛn yɛdi ne yɛdi akɔ yɛ yam nti yare a ɛnam firamansie no papa ɛdene sɛ bɛwura ni ɛbɛwura, ɛbɛsɛe nipa anaasɛ ɛbɛku yale a ɛnam mframa mu ɛba. Sɛ aborɔfo wɔn bɛhyehyɛ yale bi sɛ ɛnam mframa mu ɛba, ɛdene sɛ ɛbɛwura gye sɛ deɛ nipa ayɛ dɛn adi akɔ ne yam. Ɛna ɛdi kɔ yam a ɛkɔsɛe wo system no, ɛbɛwiki wo. Te sɛ corona yi sei, ɛnyɛ ayi wɔn wɔn de yale foforɔ ɛba, foforɔ nam kwan mu a ɛba. Ɛno no Nyame na ayi akyerɛ wo anasɛ dɛn? Ɛɛ ɛnam me ɛbaeɛ mehuiɛ, ɛnam kwan so ɛba mehuiɛ, mɛka akyerɛ ma me wɔ adeɛ adi ɛɛ. Ɛba no hui. Mehu yɛ.
Ɛba mehu yɛ meyi ka meka. Na wo saa ta na wo wɔ fie sɛ yɛ ɛba wo hu yɛ. Papa Nyankopɔn no ayi biribi akyerɛ wo ana ɔnfa ɔnfa mfie a wo ayɛ dɛn wadi ho deɛ yan sɛ wobɛtumi aka deɛ wo hunu yɛ dɛn. Wo mfie nka nkyerɛ obia wate. Ɛɛ. Me ne wo pɛ ne yɛ nim bɛ nka wo fie nkyerɛ obia wo mfie deɛ nka nkyerɛ obia. Me nka nkyerɛ obia. Anka obia paa. Nti ɛba no yale no ɛba no mehu ka kyerɛ ma me meka kyerɛ sɛ ma ɔnkɔ wɔ paneɛ no bi owie akyire no deɛ ma hu sɛ wiase no ɛbɛkɔ awie a. Nipa bɛyi ne ho ayɛ dɛn ama ewi akyerɛ ne deɛ ma me koraa ɔyɛ na asɛ deɛ ɔyi ma ama wɔ abusua no mu asɛ biara kɔ akɔwɔ paneɛ no bi adɛ no nko a wo nkɔwɔ paneɛ no bi wo nko ayɛ deɛ nipa ma a wo na me ne wo kyɛ asumasɛm no wɔfa me ho akɔwɔ saa ɔma akɔwɔ paneɛ no bi o afei owi akyerɛ no no ɔfɔ so me ɛne ma mu sɛ saa deɛ bible kan no ɛyɛ nɔkorɛ onua bɛyi onua ma korona mponi o korona mponi ne bɛyi ma ma ne nti papa nti nneɛma nneɛma wɔ hɔ paa nti system wei no ɛdene sɛ yadeɛ bɛwura mu nti ɛsɛ ɔmo ɔmo nneɛma no bi a ɔmo de fa yɛyɛ aduane a ɔmo pollute yɛ nnuane a yɛ dɛn yɛdi poison poison na ɔmo de fafa yɛ nnuane a yɛdi na ɛtuma weak wu system sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛwu ntɛm nka anyɛ sɛ nipa koraa wowu ntɛm nipa anyɛ sɛ ei na woyɛ akokɔ na akokɔ koraa nya sɛn papa daabo daabo nya sɛn wɔn nti anyɛ sɛ Ɛyɛ brɔnsam nhyehyɛeɛ a ɔpɛ sɛ ɔnte nnipa so. Ɔde ɔteɛ so yɛ population a yɛwɔ asase ɔteɛ so ne nea nea aka no ɔno atumi ahandle wate ase. Ɔpɛ amount of number bi a obetumi ahandle wɔn. N sɛ yɛ dɔɔso. Ɔpɛ amount of number ɔbɛ handle wɔn. Nti enuru sɛ ebi a ayi nya ɔbrɔnsam ankasa bɛsɛ no wɔ bɛhyɛ aseɛ no ne kyɛ sɛ kakra bi na atumi ahandle wɔn. Nti sɛ esia yi sɛ ɔte wo bɔ ne mu sɛ yɛ system a technology wɔ yɛ kaa Kaa de wo rekɔbɔ, ɔde wo rekɔnya accident, sɛ anyɛ Awurade no bɛyi akyerɛ wo a, wonhu, papa, sɛ woto wo bɔ no nim, sɛ wonto wo bɔ no, sɛ woasa akyerɛ, sɛ wonsa akyerɛ, ɔɔku wo anaa ɔɔku wo. Meyɛ interested wɔ aduane no. Kane no ɔsɛ ɔmo baa Ghana no ɔmo hu sɛ yɛ mpanyinfoɔ no nyini kyɛ ɔsɛ te sɛ saa taa mo na ɔmo di eh, natural food no organic foods no ɛne nhaban no nhaban no maame bɛdi adane firi sɛ yɛwo me nkɔ hospital yɛawo me koraa wɔ hospital Menkɔ hospital da, ɛyɛ ɔmo nwanwa. Me nua gye, menkɔ bi da. Me nua da bia yɛwɔ ne paneɛ sɛ yɛde no akɔ ne yɛse maame da bia aduro da bia menko a nti me ne na abusua me ho yɛ ɔmo nwanwa.
Ɔsɛ ako ɛyɛ bosom anaasɛ ɔyɛ dɛ. Saa pɛpɛpɛ.
Saa no yɛ ɔmo sɛ wɔn. Like n sɛ ɛyɛ ɔmo wɔn asɛ me no.
Bɛba nti. Papa Me ba, ɛɛ, enti wokaa biribi sɛ nneɛma bi a wɔde ba, wo se sisi a woduadua ade a, gye sɛ wɔde fertilizer gu so. Ɛyɛ nokorɛ o. Saa, ɛno no yɛ nneɛma a wɔde, wɔn, wɔsɛe anwia no, ɛno no ma nnipa yɛ dɛn wu ntɛm. Apart from sɛ akwanhyia, nka akwanhyia bɛto wo, na ebia woafirim, nka ɛnyɛ sɛ nnipa wu ntɛm. Ba, system no, nnuane no yɛ adi kɔ yɛn mu. Ɛnnɛ week yɛ, papa, ɛnnɛ week yɛ aku yɛn paa, mennim aduane baako bi a. indomie ee tutu tutu ka ne nyinaa papa ma menka nnuane bi wɔ hɔ a nnuane bi wɔ hɔ a memfa ne sɛ indomie te sɛ ɛte sɛ biribi saa no memfa ne sɛ bia indomie nneɛma no a yɛkeka fra papa wopɛ spices no spices no wodiaa toa so wodiaa toa so memfa ne sɛ bɛyɛ wɔnyɛ no two years a papa gyae wo nkwa na no waa wate so saa anytime yɛatim wo malaria koraa bɔ wa wobɛwu Malaria n sɛ nka ɛnyɛ yareɛ sɛ ɛku yɛ saa malaria. No ɛwikiw immune system. Ɛbɛwikiw nti yareɛ biara kata akora akye wa na de wɔkɔ. Bibi bi akye wɔ de wobɛkɔ sɛ tia. Ɛsɛ nea wokɛ sɛ sɛ nipa hwɛ na adidie yie paa. Saa pɛpɛpɛ nti Nyankopɔn no no ɔno na ɔdɔ yɛn ɔbɔ yɛn yie ɔbɔ yɛn yie sena osi sena yɛ sɛ osi bɔ nipa biara na ɔde bɔɔ yɛn no But Satan ahu sɛ yɛ no nti ɔpɛ sɛ ɔsɛe ɛnyɛ adeɛ a ɛsɛ yɛbɛsɛe. ok nti no ɛno na nyame ma wo ho faa nipadua no ho sɛ nka nnipa ntumi nwu saa kɛkɛ basabasa sɛ wo yale bi abɔ wa na ɔde wɔkɔ bɔ ɔmo de afra nneɛma a yɛdi na ewiki na ewiki ɛne yɛ yɛ wu nti na koraa no broni no broni no na ɔmo tumi experiment bi sɛ yia no nipa dodo ɔmo wu yɛ na Ghana yɛ nam sixty something wo check koraa me wura firi life pan of ayi sixty something na ɛmɛ mɔbɔ ɔno ɔno wobɛto no wotim di mfe bɛ two hundred three hundred years ne papa mɛ yɛ yɛ bibifoɔ bibifoɔ yɛne yɛne ayi Israelfoɔ no bibifoɔ yɛne yɛ Nyankopɔn ɔyɛ tuntum Yesu ɔyɛ tuntum me ne mɛka deɛ me deɛ ɔngye ndi na ɔmo ɔngye ndi me na yɛ tuntum ɔyɛ tuntum Yesu ɔyɛ tuntum. Nyankopɔn nkoa ɔyɛ tuntum. Me nneɛma hu na wahu. Ayɛ ne nyinaa na ɛsɛ wo ka. Yɛmfa mmra back to subject no. Nti science no woawie hɔ anaa? Anaa science no mu no wobɛkɔ technology mu kakra anaa? Ahaa nti ɔyɛ na meka sɛ technology no bia no ɛyɛ nneɛma bi a ɛte nipa nkwa nna so. Ɔyɛɛ sɛ yɛyɛ yɛn nkwa nna no ɛbɛfiri yɛn nsa ntɛntɛm. Nti papa wodɛ woate sɛ yɛse pɔn God biaa hwɛ wo ama no awu da. Mhm. Wate sɛ nantwie bi akɔtena nantwie so anaa afunumu so ama afunumu de no abɔ hɔ ama no awu da. Nti ɔma hu sɛ yɛ ɔbɔ yɛ natural. Yɛhia natural nneɛma to survive anaa to sustain. Nipa nhia artificial to survive. But artificial nneɛma na ayi eh, buansama ɔyɛ no. Artificial ni hia natural. Yɛyɛ kaa sɛsi a kaa. Yɛyɛ kaa sɛsi a kaa ɛbɛhia paturo ansa na ayɛ dɛn akɔ. Onya patrol no wie a obehia nipa a ɔbɛyɛ dɛn? Ɔbɛ ride ansa na ayɛ dɛn? Akɔ. But papa pɔnkɔ wo deɛ ansɛ waka no na onim baabi a Saa pɛpɛɛpɛ! Saa pɛpɛɛpɛ! Nti ɔma hu sɛ mma me nfa m'adwene nyɛ dɛn? Nkɔ artificial nneɛma no bebree ɛyɛ nneɛma a etwa nnipa nkwa nna so. Tena wo ka phone asɛm yɛnsɛ mmra phone so. Nti phone sei no wahu Satan ɔyɛ ɔyɛ ayi bi sɛ Wohu sɛ nnipa kra sei no wahu nnipa yɛ kra no ateɛ mu no sɛ wo da a na woso daeɛ a deɛ yɛka sɛ daeɛ no ɛne ne yɛ werɛ life deɛ yɛyɛ te asɛsi a meka sɛ ɛne ne yɛ daeɛ nyankopɔn yi kyerɛ me wei ne ne yɛ daeɛ nti sɛ nnipa bi awu a wosɔre firi wo na yɛ mu hɔ no wobɛhu sɛ saa deɛ ne wɔkɔ mu a ebia ne yɛ ɛyɛ daeɛ saa pɛpɛpɛ sɛ me Biribi biara no, ɔma wo experiment ma ohu. Me ma ma ma ma ma wu awu awu asɔre ne nti ara. Wawu asɔre da. ne nti ara. Nti o biribi biara so ka kyerɛ ma me ma mmɔ mo adanseɛ nti wokɔ me mfie sɛsi a anyɛ adeɛ asɛm a meka wɔn bɛda wo te. Nti fie a menti nkura yɛfrɛ me sɔfo ata. Mehyɛ ase sɛ me preach a me me me nsɛm a meka no nka ɔde yɛnkɔ. Hmm. Papa nti nneɛma a ɛkɔ so wɔ wiase mu no ɛnyɛ asɛm ketewa. Nti ɔno no Tɛkno phone no phone no ɛyɛ nneɛma tu wohu sɛ wokɔ kɔnfoɔ bi a na mala ho bi a deɛ ɔmo ayɛ a ɔmo frɛ nipa bɛto ahwehwɛ mu ɔmo mhm. yi so blackmail ahwɛ na blackmail ahwɛ na ayɛ a ɔmo de yɛ enchantment frɛ nipa na yɛ blackmail saa blackmail no yɛ so yɛ so na da bi a yɛ hwɛ anim yi ɛna ɛna ɔmo de ayɛ fon anim no ɔmo de ayɛ fon no nti yɛwɔ adeɛ bi wɔ fon yɛfrɛ no wifi mmoa Mhm. sɛ wo- wowɔ data mpɛ sɛ menyi so bia wokɔ no tema ma nnipa bɛyɛ 5 anaa 10 koraa bɛtumi ayɛ Mhm. ɛno no borɔnsam afa so ɔno akɔnɔ te tuu black mirror wei nti ɔde ɔ- ɔ- ɔ- ɔnamfo no so ɔhu deɛ nnipa akɔ no deɛ nnipa pɛ nti sɛ woyi so fo a wonsɛ sɛ wofa fo a na wokɔ tiktok a deɛ wowɔ yɛ ɔfa anaa deɛ wowɔ ani gye ho anaa deɛ wopɛ no wɔyɛ dɛn wɔkɔhwɛ nti turu saa nneɛma no na ahu deɛ woyɛ dɛn wopɛ Ne ɔde abotire aba wo werɛ life mu. Hey.
Me me ndi papa deɛ mi ka mi mi ma ohun mi ma ohun experiment bebree. Sometimes wobɛtumi adwene ade bi ho wɔ tirim. Ɔ ɔde. Ɔfa phone naa.
Naa na pie hɔ onim deɛ ɔpɛ nti tɛm bi a ɛsɛ ebe pie hɔ ɔ ɔdele with emotions. Phone no. Satan ɔdele with emotions onim emotion a wode ɔhwɛ. nneɛma no nti feelings bi a wɔwɔ biara no saa feelings no wofa afo a ɛsɛ sɛ saa feelings no pie wo wura ho a wopie wofa afo a wɔn sɛ ne wahyɛ ase ohu awerɛ wo awerɛhoɔ no. hwɛ question bi hwɛ ade wei nti yi kyɛ three days ago ɔho na me sɛkye fo na me ne obi di nkɔmɔ ɛfa dwontoni bi a wawu ho ɛna me sɛ okay ma me nkɔ sɛkye no na me kɔ youtube. mebɔ first letter word na ɛma me suro no no eh. because sɛ wobɔ kee a nipa bebree wɔ youtube dike ba mi bɔ keke no nipa ne mi pa ne den ne fo ne ba sa. o ni wo sẹtẹ ni wo nti nyanko pọn ne de ama mi nyi su fun wo bisa fia bisa mi na dɔm ayɛ nkuro bia nim sɛ mi nyi su fun bi a nya fun. obi a ɔyɛ fun repara. mi nyi su fun o de ɛsɛ ɔde aba ama akora mo mi mi mi nyi su fun. na fun repara kò sua awɛ. Mansua, mansua baa gyɛ sɛ tools ne ne nneɛma bi a me tools ne ne nneɛma bi a na mennim nti mekɔhyɛɛ master bi ase. Ɛno nso sɛdeɛ Nyankopɔn asɛm yi akɔpue hɔ, mempaa Azaan ne nneɛma ne metwee ho firi hɔ ne mesan kɔɔ Accra. Mekɔɛ nso the same thing, Nyankopɔn deɛ waa bɛtena ase ne yɛwa deɛ ɔno ara bɛboa me nti ɔno ara Nyankopɔn nim deɛ ne mede yɛ m'adwuma nyɛ sɛ. Wotumi repair phone paa? Me repair phone paa nti ɛno no phone no

Da no du hɔ sɛ ɛbɛ blase blast yi a no wobɛhu sɛ wohu sɛ Ghana yi Ghanafoɔ mo yi movie bi ɛnyɛ sɛ movie no nti a meka saa asɛm no me potre Nyankopɔn biribi bia na atwe adwene asi so wahu sɛ ɛyɛ ɛyɛ nneɛma a bɔnsam fa nipa so yɛ dɛn ɛhyehyɛ Ghanafoɔ yi movie bi ne ɛfrɛ no 2016 wokura fon tam bi ɛbɛso wokura fon gye sɛ wɔto twena nyɛ saa fon no ɛbɛ blast o papa mɛ nipa no de fon aba o Phone no nyɛɛ hwee, nipa no de phone no aba ɔse men change screen no kɛkɛ, mede phone no asi charge, mekɔtɔ screen no aba, wo ba wohu sɛ ɛsɛ wo try screen no hu sɛ biribi ayɛ connect ansa na wobɛguru a woaguru, papa mekɔ ba anigya dam ablaste, mewɔ ho akadeɛ da hɔ seesei aa, mewɔ ho adanseɛ, neɛ ɛkekaaɛ no. Me me sisa gu ayi no mu nti nipa no ba no de kyerɛ no sɛ wo fon no ablast o menyɛ no hwee fon a fon bɛyɛ mmiɛnsa koraa no ablast wɔ ma mu sɛ fon ɛyɛ bɔm yɛwɔ adeɛ bu yɛfrɛ no radiation wode si charge a wode fon si charge a yɛwɔ machine bi a de detect wobɛhu sɛ ɛsu nti sɛ fon ɛyi ti mu a Sɛ fon wode si ha a ɛyi charge anaasɛ woyi so ne ɛheat mu a gye sɛ wodu mu ani. Ɛnyɛ sɛ woto a na ablast wo. Ei!
Ɛnde sɛ fon kora no ɛheat na ɛkora wo ne adeɛ a tatare w'aso ho na ɛhyɛ wo nso ma.
Ɛsane ma stroke koraa, ɛma ɛma akomayare, ɛma adwene mu yareɛ, ɛma stroke. Deɛ meka yi doctors foɔ koraa bebree bɛhu, ɛma stroke. Fon, wode fon hyɛ wo bɔtɔ mu a anaasɛ ebia woyɛ bi a wodane fon da wo nkyɛn a, Ɛbɛma wo stroke. Me sɛ me use phone na odu ayi a ayi ayi ayi speaker na wobɛhu sɛ na ɛpɛ sɛ nsi m'aso. Ɛbɛsisi w'aso sɛsi a phone na ɛkura nti ɛyɛ nneɛma bi a ɛyɛ nneɛma abrɔnsam ayɛ a ɛwik ɔno yɛ ɔnyɛ sɛ bi a ɛnyɛ sɛ ɛnyɛ sɛ bi a. Ɔwɔ sɛ yɛhunu sɛ technology no ɛreboa yɛn. Saa. Bɔ ɔno no nso wɔ n'agenda. Ɔno agenda ɔde ɔyɛ ne sɛ sɛ ɔbɛku yɛ anaa ɔbɛyi yɛ afiri wiase ɔde ɔteɛ so. No. Nti wobɛyi su a, na wɔyi su no nyansam. Nyansam. Mfa ɔsom a na owura yi na ɛto so. Ni akyire mɛ papa ayi fun a mende ba yɛ maame fun sɛ maame sɔ fun ne mu sei na sɛ ɔhwɛ a ɔsi ne ti ase agye sɛ bando ayi bando na asa mia ɔnya ɔmfi obiara kyɛ sɛ deɛ nipa nipa attention nipa feelings nyinaa akɔhyɛ machine nim ne sɛ bi di ne bi di ne fun paa blɛw paa na ɔhyɛ ne time sɛ sɛ wɔ Wɔn bɛ gyina ɔba no onyɛ ya. Papa ɔte sɛ ne wakɔtwa nipa ti. Nneɛma deɛ ɔde bɛyaw no nipa wura nyinaa akɔhyɛ funu nti sɛ funu no koraa no ɛni ho a wontumi ntena ase. Nti Awurade ka kyerɛ me sɛ memfa fo no nto ntwene. Mento fo me me metɔ fo a kwan a ɛbɛfa so asɛe deɛ mea ne nim. Ada sɛ krado mennim baabi a krado bɛfiri krado ɛfiri na abɛbɔ fo no so na asɛe. Ansɛe a wobɛhu sɛ na ayera. Atoa so saa bɛyɛ five times ne magyae sɛ me ara maso ɔde no. Ɔka sɛ megyae mepɛ sɛ megyae. Me ara maso ade ne ma magyae fom yi so nti bi nim ne nti a. Nti wo ne nti fo ne gota ne sɛ menhyɛ mu. Ɛyɛ me ma me deɛ. Ma me hu sɛ wɔatwa. Aha me ba na ɔde ma mbaeɛ. Nti me me kɔ ɔkɔ gyina adeɛ me menyi so fom me a me kora fom menyi so fom. Menim ne nti a menyi so. Woka so a nipa fili sɛ. Wo no, w'anom ni yɛ ɔhene no wo titi nti a ne wo paa gyidi wo paa mɛ ngyi ni. Na wo to ne sisi movie na wo ka yi saa movie no akyɛ paa o me kura yɛ yi na me sua wa wo saa bra na yɛ yi na ohun ya na onyi na ohun yɛ ne me ho Eh. Ata. Eh. Papa ne me. Twenty sixteen mu mi no ɔmo yie no na wowɔ hɔ. Ɛɛ eyi na wɔn adwene mu abie papa. Sase na wadwuma abie dada. Dadadada.
Papa me me anya me ne nkora ne nante o. saa.
Ɛɛ hwɛ, ayi, sɛ yas, me ma, ma sa, ne me sa o. Me, ma, ma sa kɔ western region, ayi, ayi, western region akɔ gye awɔ so nyinaa dɔ, ma de bia ni nsɛ dansawan. But nyankopɔn nhyehyɛ, ne me gyaɛ. O sa. A, ma sa gye awɔ, yas sɛ ne tiri pa, ɔmo ba hɔ bɛ yɛɛ dancing competi, me ne me gye yɛ, ɔmo hwɛ me firi, ayi, kla, ayi, class one to class six, ɔmo ma me, ayi, saa, ɔmo ne ne samina no. Ɔmo hwɛ o firi.
A, ɔmo, nti.
Nti me sɛ me me me yɛ m'adwene sɛ me wura saa saa de wɔ deɛ atwa akyire mu ansa bɛ nsu wolof. Saa.
Hɛ papa.
O talent o talent paa satan bɛ ti ma wia wɔ yi su. Papa me papa bi ka kyerɛ me sɛ sɛ me yɛ me nsa sɛ mpɛ sɛ dua ntu a ebe tu me mbla no ɔnyɛ ho akwankyerɛ ma me nti adeɛ ayɛ na ɛma nipa o buansam so onya hu saa na na wafa nipa so nti sɛ wamma wadwene anyɛ Fast a, wɔbɛdaadaa wo. Wɔn- Enti, wɔfa nnipa so hyɛ wɔn asa agu. asa na wɔn sa no so biribi wɔ mu anaa Papa, biribi wɔ mu, papa.
Asa ni heavy o. nti wokɔ ss na ada wo sa Eh, me, o- me, first time mekɔ sa hɔ koraa kɔnya gɛ bi wɔ bawa no twa.
wokɔyɛ gɛ wɔ sukuu Eh, ɔme wɔ fɔ ho ana ɔno wɔ fɔ ntere. Ei, enti wonim sa paa Nim asa papa.
woagyae anaa afiri wo mu? Magyae, magyae koraa, magyae, me, mm, magyae. Ɔtɔ sɛ a bi akyɛ koraa. Ɛɛ baahu sɛ ayɛ a yɛmɛdi yɛ exercise nkakrakra wɔ fie. Mm. Sɛ bi a me jump jump jump kakra na afei apɔmuden no. Nti ɛno nti a baasa no deɛ magya dɔm ayɛ nkuro biara bɛdi adanse sɛ ewan. Woyɛ dansa.
Ɛɛ. Nti sɛ obi wo ne ba na ɔhu sɛ akwaraa no asa wɔ ne mu a. Papa na asa. Ɔma no ntoa so nya anaasɛ ɔma no nyae. Okay yɛbɛka sɛ ɛyɛ talent. Saa na wɔn ka no.
Aha, yɛbɛka sɛ ɛyɛ talent. Mepɛ sɛ wɔn hu sɛ deɛ Nyankopɔn anaa daeɛ a wobɛso bi anaa anisoadehunu nyinaa no, anani nyinaa no firi Nyankopɔn o. Okay. Nyankopɔn ɔnyɛ nneɛma saa, ɔnyɛ nneɛma basabasaa saa. Nyank ɛyɛ brɔnsam ne tam biara no ɔde bɛtaataa wo. Ɔbɛma wo wakɔ no akɔ akɔhyɛ ni wa wa wafiri sɛ bi ayɛ talent neɛ. Asa sei no ɛpromotu ayi, asa promotu. wiei sɛ nnɛ mmɔden asɛe a wɔsɛe mhm. epuromotu nyankopɔn akyiwadeɛ asa no ɛɛ epuromotu nyankopɔn akyiwadeɛ papa wokɔ social media baa hyɛ jeans beema hyɛ jeans wɔn nyinaa ɛsa mhm. so wɔn epuromotu ɛbɔnsam nneɛma ɛha ɛyɛ sani nyankopɔn akyiwadeɛ asa no ɛɛ ɛne fashion kɔ. Fashion yɛwɔ mpaboa bi yɛwɔ mpaboa sɛsɛsɛs no koraa no aduru yɛ dan mu dada o aduru yɛ afiafia mu dada nti ɛsɛ nipa ama n'adwene yɛ dɛn ɛba no ho so yɛwɔ yɛwɔ ayi yɛwɔ yɛwɔ sigils bi anaasɛ yɛwɔ nneɛma bi a te sɛ bia wokɔ fire senti a wobɛgyina so na wayɛ dɛn wafire senti symbols symbols a wobɛgyina so a wobɛfire senti saa symbols no yɛde ayɛ carpet wɔyɛ fi nti ɔbɛyɛ dɛ honhom apa wo fi saa sɛ wɔn a wonim saa asɛm wɔ so no ɛyi ɛyi spray kura yɛ yi su spray bebree wɔn ɛfla honhom ɛflɛ ɛyi ɛyi maame wɔta wɔn spirit no ɛfla honhom ne nyinaa bebree firi nsuo no ase menka sɛ ɛnyɛ ne nyinaa aha bebree bebree firi nsuo no ase nti wobɔ pɛ n sɛ Wohu sɛ nipa yɛwɔ sɛnt. Mhm. Bibi biara yɛ sɛnt. Mpaeɛ a yɛbɔ ekura yɛ sɛnt. Ɛyɛ aduhwam. Ɛyɛ aduhwam. Ɛkɔ ayɛ te sɛ deɛ wabie adwan. Wonoa aduane a Nyankopɔn bie w'ani mu a wɔbɔ mpaeɛ na wobie wobie adwan no so a te sɛ aduane a yɛhuru bie so a wontutuo na ɛkɔ saa na ɛkɔ. Ɛɛ saa pɛpɛɛpɛ na ɛkɔ. Nti bibi biara yɛ sɛnt wɔ wiase nti bɛ wohu sɛ kraman koraa no ɔnhwɛnhwɛ ɛyɛ sɛnt. nti nta wote ntasuo koraa ato fam a ɛresɛn tɛ no koraa ma ho koraa hu fa so ehu nipa koraa wɔte ntasuo nipa koraa o saa pɛpɛɛpɛ nti saa sɛnte no bɛɛbɛ ɛyɛ nneɛma a bɛɛba yɛ no wɔ nsuo no ase o sɛ ɛbɛyɛ wɔn de bɛhu wɔn wɔn wɔn deɛ sɛ wate aseɛ wɔn deɛ nti wobɔ pɛ onim sɛ woyɛ ne deɛ nti wo ɔwɔ ho kwan sɛ ne tɛm biara ɔba wo nkyɛn nti tɛm biara ɔdi w'akyi me spiritual marriage ne nkawa five hyɛ me nsa five nkawa five hyɛ wɔn nsa ana adeɛ dɛn ɛyi five five ɛyi spiritual marriage mmarima atere nea aka nyinaa yɛ mmaa nyankopɔn ɔda na di kyerɛ me sɛ memfa ahane wie memfa ahane wie no ansa na mehu sɛ ne nyinaa ɛworɔworɔ a sɛ sɛ mu ade me ho nti ɛyɛ spray no a wohu sɛ guansama ɔfɔ wo a nyankopɔn fɔ wɔ sesa mboa guansa nso fɔ wɔ ɔno nso sesa wo Ɔsesa ma obi ahu sɛ ɔwo yɛ ne deɛ. Sɛ wate aseɛ sɛdeɛ Nyankopɔn fa obi a ɔkyɛngyi ma bi ahu sɛ mm wei deɛ Nyankopɔn honhom yɛ dɛn te ne mu no. Ɛyɛ sɛ ɔfa wo ɔsesa ma wo nso bi ahu sɛ wo woyɛ borɔnsa nipa nti wona hɔ anyɛ binom bɛka akyerɛ wo sɛ woyɛ borɔnsa nipa nti wo woka na baabi tena wosi teɛ no ɔbɛsesa biribi biara na ɔno abɛyɛ ɔno ne deɛ na artificial nneɛma no ɔde ayɛ wo asesa wo ayɛ ɔno ne nipa Nti nku a yɛsra a yɛpɔ yɛ ho wo yɛ tuntum a yɛ tuntum wo yɛ kɔkɔɔ a yɛ kɔkɔɔ nsra saa ɛno ma ho kwan ma ayi ahomɔne koraa ayi ma mo ɔtafoɔ no koraa ti nya ho kwan bɛwale wo nti papa ma nipa nipa yɛ gu wiase yɛ hundred a nwura mu ten panini spiritual marriage. Nti yɛmbra English no nso so kakra. Nti English no. Nyankopɔn bia m'ani ma me hu English English na yɛ ɔmo se understanding no huhu mu understanding ne kyerɛ sɛ nya anigyeɛ sɛ wate aseɛ English no ɔno kyerɛ sɛ nya anigyeɛ nya anigyeɛ aha nya anigyeɛ anaa akɔnɔ bi nti wohwɛ a wiase a yɛwɔ mu a nipa ni gye English ho paa kyɛne ne kuro nkasa akora ɔbɛbie n'ano ayɛ dɛn aka ne nyinaa yɛ saa bɔnsam nhyehyɛɛ na ɔpɛ sɛ wonya anigyeɛ wɔ ɛna Nyankopɔn ayi Bible so koraa ka, ɔse wiase no abɛkɔ awie a ɛbɛka kasa koro. Hmm. Saa kasa no, English ɛnyɛ colonial masters biara kasa o. Ɔyɛ ɔmo de koodi yɛ. English. English. Yɛ de koodi yɛ. A created language.
Ya ya yɛ a ɛde ɛbɛ daadaa nipa. Yɛ de koodi yɛ. Ɛsan yɛ spells. Ɛɛ ɛyɛ spells te sɛ wɔ ɛyi wɔ cast spell. Saa pɛpɛpɛ nti yɛ nneɛma bi wɔ a woka English bi wɔ ha ɛno no ɛsan tia wɔ mu wɔ wɔ cast spell ba ho nim.

ɔyi bɔnsam as ɔwɔ nyansa n sɛ nyankopɔn bɔ abɔfo ɔwɔ deɛ ɔde maa biara ɔno deɛ no ɔwɔ nyansa ne bɔ awie daadaa no tɔ te sɛn ɔyɛ ne ti te sɛ anomaa ti ne ti te sɛ anomaa ti nti yɛfrɛ no fada tot ɔyɛ fada of magic ɔwɔ ne magic ɔwɔ ne magic ayi bi a yɛfrɛ ne seven key of magic mhm. nyankopɔn bie ma ni anaa mu mehuuiɛ no first key no yɛfrɛ no illusion key mhm. illusion key no te sɛ deɛ Papa, te sɛ nnipa dodoɔ no ara wɔ hɔ a wɔkɔ asɔre te sɛ nsɔnsɔre ara yi a yɛkɔ yi, bi wɔ hɔ a ɔtumi kɔ asɔre just one day, ɔba pɛ ɔbɛtumi aso sɔfo no ho daeɛ bɛyɛ three times na wakɔ sɔfo no hɔ sɛ o papa meso daeɛ sei na ebia bi di m'akyi anaasɛ honhom bi ataataa me hɔ ara no wobɛpue hɔ a wobɛgyee me. Ɛyɛ ɛyɛ nkante ɛyɛ ɛyɛ spells a Motions wɔyɛ. key no. Ɛyɛ magic ɛyɛ magic yɛyɛ Mm. nti sɛ wokɔ wokɔ nsɔnsɔre no a nnyinasoɔ no yɛ brɔnsam nnyinasoɔ no a wokɔ hɔ no a Wo, Onim nnipa dodoɔ a wɔbɛba asɔre hɔ no, saa da no no, Onim nnipa dodoɔ, honhom no a ɔkɔnsɔɔto no no akyerɛ ne nnipa dodoɔ a wɔbɛba hɔ. Nti ɔbɛyɛ saa incantations no, wo a wosunsum wɔn mmerɛ no, ne abɔ awura mu asɛm de ama ɔte sɛ message. Nti wokɔ da pɛ, ɛyɛ sɛ ebie, woso saa daeɛ no, woso saa daeɛ no, wobɛhu sɛ sɔfo no retwitwa agye wo. Nti ɛsɛ sɛ ɔde ho adanseɛ kɔ sɛ sɔfo ei. Twitwa nso dae sɛ wabɛtwitwa agye. Na ɔtwitwa agye na ɔma ho akwankyerɛ akwankyerɛ na ɔde gye wo sika sɛ wate aseɛ. Nti ɛyɛ saa yɛfrɛ no illusion key. Ɛna deɛ ɛtɔ so tu yɛfrɛ no abyss key. Sɔfo bi te ne bi nya asɛm asɛm a wɔn bɛnya bɛte wo wo mɛbɔ mpaeɛ ama wawu anaasɛ mɛyɛ ose ama wawu ɔboa incantations ɔkɔhyɛ da no mu a yɛwo sunsum nyɛ duro anaasɛ nyankopɔn honhom nte wo mu a no a sɛ ne honhom a eki ɛbɛsensan no kɔm a wo ebia samando kyerɛw se no ano no. Na wɔwura hɔ.
Na wɔwura hɔ, wɔmma back. Wɔmma back biem. Nti papa, nneɛma wɔ hɔ paa. Nti Buansam no ɔno ɔnam kwan bebree so a ɔde ɔsɛe nnipa but nnipa adwene nyɛ dɛ. Ɛnam sɛ sika no, wɔama abrabɔ no abɛyɛ sika. Then time nso na ɛnyɛ sika. Yɛ then time no ayi tetetete Abraham ho ba yi a wɔpɛ nso na ahonyadeɛ yɛ mfudeɛ, mmoa ne saa nneɛma no. But nnɛ no wɔn Ɔmo a summarize ne nyinaa ama no abɛyɛ sika. Money, cash.
Saa ne nipa di akyire. Anyɛ ɔno nso, Nyankopɔn bue m'ani ma me hu ayi ayi ayi ayi ayi money of three ɛne ɛne ayi nkwa nkwa dua ne saa dua no ebom ɛyɛ ebom sei. Baako ebom na esi hɔ. Fa no si wansa.
Yɛbɛkɔ ɛno so Nyame yɛbɛkɔ ɛno so Nyame yɛ adom a ɛkyena. Ei! Nsɛm wɔ hɔ o. Ɛɛ papa nsɛm wɔ hɔ paa. Eti wasa videos no wɔ bi wɔ hɔ. Ɛɛ asɛ yi deɛ Ɛbi wɔ phone so anaa? Ɛɛ mɛtumi asɛ kyi bi anware sɛ me wura mfi. Ah na wosa.
Ɛɛ o oh, asa ne deɛ dɔma nkuro bi ɛbɛ di adanseɛ. Wogye fans na wagyae.
Ma ma sa kɔ akra nyinaa kɔ sa ɛyi ɛyi ɛyi Ghana Black Stars nnwom bi. Ɛyi ɔmo kɔbɔ Ghana Black Stars na ɔmo kɔbɔ World Cup bi minim saa saa African Cup. Mekɔsa ɛɛ mekɔsa meba TV so nyinaa meyɛ first person a meba TV so wɔ.

Papa me ho ɛnyɛ asɛm Nti woyɛ obi a na wonim wiase ankasa. Menim ankasa ne megu so a mehunu mehunu mu saa megu so ɛnyɛ sɛ mawie mpo. Sɛdeɛ sɛdeɛ buansan fa wo a ɔde wokɔ sukuu no mhm. saa Nyankopɔn nso fa wo ɔde wokɔ sukuu ɔde huhu mu sukuu Nyankopɔn nso ɛyɛ spiritual worship ɛnyɛ physical no a yɛkɔ guansam yɛkɔ nhyiadan mu ane afa nipa so ɔdaadaa nipa no ɛyɛ eh, spiritual worship ma papa ma obie na obie ma ni ma hu yɛn wɔ sun ni hɔ awerɛhoɔ ni hɔ anigye papa. Eh, mebɔ gospel song bi fɛ sɛ kakra na mehwɛ adeɛ eh. mebɔ gospel song bi wɔ ase papa gospel deɛ ɛwɔ wɔ ne twa ah, gospel dabi sɛ saa nwom no hwɛ a de woyɛ si teɛ no ɛɛ ɛɛ ɛɛ nyɛ no. ayi ni dɛ de ne sɛ mɛ sɛ wɛ. Enti wo deɛ mepɛ sɛ mehu w'asa videos no bi. Deɛ Paul yi bi kyerɛ me, mepɛ sɛ mehu sɛ ɛyɛ nokorɛ a. Abusuafoɔ yɛde bɛsi ha. Nsɛm wɔ hɔ o. Nyame yɛ adom a ɛkyena yɛbɛtoa so na yɛasua adeɛ. Bɔ mmɔden ara sɛ wobɛhyɛ ma afoforɔ nso nsa aka bi. Mekɔ so akae wo sɛ crusade crusade crusade crusade no baako kɔ so wɔ Sunyani, baako kɔ so wɔ Kumasi. Sunyani yɛ 27 to 29, Kumasi yɛ 3rd to fifth September, sua adeɛ no yɛ August yiaa. Bɔ mmɔden ara sɛ wode wo ho bɛhyɛ baabi a wɔ biara nso. Wobɛtumi nso aboa yɛn ma crusade yɛayɛ ma no awie pɛyɛ a, bɔ mmɔden ara na boa yɛn. Yɛhia sponsors ne aboafoɔ, firi sɛ crusade wei no, ɛho ka nyɛ bɛtɛɛ. Enti ɔtwe ankɔ a, ne ho ma kɔ. Nea bɛtumi ayɛ ade a sponsor crusade wei biara no, bɔ mmɔden ara na fa boa yɛn. Na crusade no ase, ɔfata bɛkasa, ɔbɛkasa. ma wiase nyinaa ahunu sɛ Onyankopɔn, otumi ade nyinaa yɛ. Ɔfa nea wiase abu, wiase ato atwene no, na wasiesie ma no ahyɛ ne din animuonyam. Nyame nhyira wo na ɔnka ho adom dom yɛ a yɛbɛsɛ ahyia bio. Yɛakra ɔbɛ biara. Bye bye. Wɔ bere akwantu yi mu no, nsateaa nyinaa nyɛ pɛ. Nyame adom, ebinom redi yie. Saa ara nso na ebinom nso brɛ ansa wɔadi. Ne saa nti, sɛ Nyame ato wo nsam na wopɛ sɛ wode bi boa mmɔborɔfoɔ,